Durna balygy. Durna. Ýok, ýok, berip bolmaz, diýipdir. Ol hem ganatlaryny kakýardy, hem-de öz-özi bilen bir zatlar gepleşýärdi. Meniň adymy oňa goýup bolmaz. Men bir sadow şahyryn. Özümem hiç kime azar bermedim. Meniň adam şunuň ýaly haýwana nädip dakyp bildilerkä? Şol wagt ýanyndan geçip barýan Leglek Durna seredip gülüpdir. Leglek, Gurgunmysyň, Durna gardaş? Näme üçin beýdip öz-özüň bilen gepleşip dursuň? Durna ony görüp. Derdini paýlaşar ýaly birini tapanyna begenipdi. Näm bolandyr öýdýän, meň adymy suwda ýaşaýan, hiç halanmaýan bir haýwana dakypdyrlar. Haýsy haýwana? Durna balygy. Be, dogrudanam näme üçin beýtdilerkä? Seniň ýaly hoşniýetli, gowy jandaryň adyny nädip bir balyga dakyp bilerler? diýip haýran galypdyr. Näme üçin goýanlaryny özümem bilemok. Sen gynanma, ony derrew özüm anyklaryn. Olar birnäçe wagt bilelikde uçandan soň, Leglek durnanyň ýanyndan gaýdypdyr we aşaklygyna uçup başlapdyr. Leglek gidip barýarka, Men muny hökman anyklaryn. Sen hiç gynanma, diýip, durna söz beripdir. Durna bolsa, Köp sag bol, diýip, hoşal bolup galypdyr. ýatypdyr. Soňra Durna ýolun dowam edipdi. Emma onuň bu aladasy hiç ýadyndan çykanokdy. Häzir hem şo-ol öz-özi bilen gepleşip durşy. Bu jandara nädip meň adymy goýup bildilerkä? Men bir sadaja, akylyja guş ahyry. Şol wagt ýanyndan geçip barýan Karlawaç Durna seredip gülüpdir. Näme bole Durna gardaş? Öz-özüň bilen gepleşip dursuň. Meniň adymy suwda ýaşaýan bir haýwana goýupdyrlar. Emma balygyň ne häsiýeti maňa meňzeş, ne-de daş keşbi. Ol meniň adyma ysnat getirer ahyry. Durna gardaş, seniň adyňy Kim ysnat getirip biler? Seni adamlar ýyllar boýy goşgudyr aýdymlarda wasp edip gelýärler. Seniň bu ajaýyp adyňy ysnat getirmek mümkin däl. Beýle diýme, dostum, birden ähli zat üýtgäp biler. Ýagny, hemme zat sähelçe kiçijik zatlardan başlaýar ahyry. Bu mesele bilen özüm gyzyklanaryn, sen gynanma. Häzir men bu meseläni aşak düşüp anyklaryn. Bu ýagdaýyň çäresini tapmak gerek. Bu gün saňa lakam dakylan bolsa, mümkin, ertirem biziň gezegimizdir. Soň bolsa Garlawaç Durna bilen hoşlaşyp, uçup gaýdypdyr. Ol derýadyr deňizleriň, ençeme tokaýlaryň üstünden geçýär. Durna bolsa ýene öz ýoluny dowam edipdir. Emma häzir hem gahar öňküsinden üýtgeşik däldi. Ýene-de şol öz-özi bilen gepleşip, samyrdap gidip barýardy. Şol wagt ýanyndan geçip barýan ýabany gaz Durna seredip, Hä, näme boldy, Durna gardaş? Näme üçin ýol boýy samrap barýaň? Öz-özi bilen gepleşýänini, näme diýilýänini özüň bilýäň ahyry. Durna oňa seredip. Elbetde bilýän, işler şunuň ýaly dowam etse, men barybir bir gün-ä däl, bir gün däli bolaryn. Ýabany gaz. Hä, näme boldy? O näme beý diýýäň? Näme bolandyr öýtýäň? Meň adym suwda ýaşaýan iň wagş balyga dakylypdyr. Özem Amazonka derýasynda ýaşaýan bir akulanyň görnüşimişin. Wah-wah-eý, bu haýwanlar nädip beýle dözümsiz bolup bilerlerkä? Men-ä ynanyp bilemok. Hany, men muny gyzyklanyp göreýin, sen hiç gynanma, diýip, ýere tarap ýabany gaz uçup gidipdir. Durna kömek etmekçi bolýan guşlar bu meseläni bilýänlerden sorapdyrlar. Emma kesgitli jogap tapyp bilmediler. Bir gün guşlaryň üçüsi tötänlikden bir-birine sataşypdyrlar. Emma olaryň üçüsi hem bir-birinden habarsyzdylar. Olar bu meseläni bilýänlerden soraşyp. Ýörkä, bir-biriniň geplerini ogryn-ogryn diňläpdirler. Ahyry olar bir-birine bu meseläni nireden öwrenmeliliklerini sorapdyrlar. Olaryň her biri özüniň Durna bilen gepleşendiklerini aýdypdyrlar. Olar bir-birine. Ýogsa Durna ýalňyş eşdäýdimikä, hiç kim bu balygy tananok diýipdirler. Şeýdip, Garlawaç, Leglek we Ýaban gaz üçüsi bilelikde bu meseläni anyklamak üçin ýola düşüpdirler. Olar bu meseläni öňünden çykan her jandardan sorapdyrlar, emma hiç biri beýle balygyň bardygyny bilenokdylar. Olar iň soňunda Amazonka tokaýlygyna gitmeli diýen karara gelipdirler. Şeýdip olaryň üçüsi hem Amazonka tokaýlygyna garşy uçupdyrlar. Amazonka tokaýlyklaryna baranlarynda ol ýerleri görüp haýran galypdyrlar. Olar Amazonka derýasyny görüpdirler. Onuň suwy şeýle bir köp welin, aýdyp diýer ýaly däldi. Olar bu meseläni ilki bilen ördekden sorapdyrlar. Ördek, Men durnabalyk diýip asla eşitmedim. Emma meniň pikirimçe bu ýerlerde ýaşaýan bir balyga bar. Ol öňünden çykan hemme zady ýumrup gidýär. Ol şu suwlarda ýaşaýan iň halanmaýan haýwan. Onuň ady akuladyr. Emma onuň boýy uly däl. Ol beýleki akulalaryňyzdan üýtgeşikdir, diýipdir. Olar haýran galyp bir-birine seredipdirler. Bu balygyň başga ady ýokmy? diýip sorapdyrlar. Ördek bolsa, Bilmedim-dä, ýöne onuň bilen gepleşmek hem howpludyr. Ol guş, balyk näme tapsa lak-luk atýar, diýip jogap beripdir. Leglek, garlawaç we ýaban ördek bilelikde ýoluny dowam edipdirler. Bir süri ördek hem olara hemra bolupdyr, çünki olar hem bu ýagdaýyň sebäbini bilmek isleýärdi. Bu ahwal olary hem gynandyrypdyr. Birsalym Amazonka derýasynyň kenaryndan uçýarlar. Derýanyň dursy olaryň keýpini göterýärdi. Olar bilelikde derýanyň akyşyny synlaýardylar. Hatda garlawaç hem birki gezek suwa çümüp çykýar. Ýabanygat çydap bilmän, ol hem suwa çümüp çykýar. Leglek bolsa suwa girmäge gorkupdyr, ol kenarda garaşmaly bolupdyr. Emma käwagt gyzyl çüňk bilen suw alyp üstüne guýýarmyş. Şol wagt guşlar bir balygyň özlerine tarap gelýänini görüpdirler. Onuň elhenç bakyşy bar eken. Onuň aşaky eňegi ýokarsyndan uzyndy. Onuň ýiti dişleri bardy. Guşlar bu balyk bilen tanyşmak isläpdirler. Ördek, Ine biziň aýdýan balygymyz! diýipdir. Olar bolsa, Durna balyk şumy? diýip sorapdyrlar. Howwa, howwa! diýip, ördek jogap beripdir. Olar bir ýere jemlenşip, durna balygyna hile urmagy meýilleşipdirler. Oýuna görä garlawaç ýaraly guş keşini ýerine ýetirmelidi. Ol suwa gaçyp çykyp bilmeýän ýaly görünmelidi. Durna balygy garlawajy ýakgaýynlaşan wagty hemmesi bilelekde ony tutup soraga tutmakçydylar. Garlawaç ýaraly guşa meňzäp suwa girdi. Ganatlaryny kakyp durna balygyň ünsüni çekmegi başardy. Durna balygy garlawajy tarap ýakynlaşyp, oňa birden hüjüm edýär. Ýiti dişler garlawaja tarap ýaň uzadylan wagty garlawaç uçup gidýär. Emma nireden çykany belli däl bolmadyk örde gaz leglek birden durna balygynyň üstüne topulýarlar we ony tutýarlar. Birsalym iki ýan çyrpynyşan durna balygy Olardan gutulyp bilmejekdigini duýup köşeşýär. Guşlar durna balygyny soraga tutýarlar. Ýaban gaý. Sen biziň iň ýakyn dostumyzyň, ýagny durnanyň adyny özüň dakypsyň, dogrumy? diýip soraýar. Durna balygy bolsa, Meniň bu zatlardan habarym ýok, diýip jogap berýär. Soňra Garlawaç, Bä, şeýlemi? Bize ýalan sözlemegiň geregi ýok, diýipdir. Leglek hem durna balygyna ynanmandyr. Durna balygy, Men erbet balyk diýip tanalýan. Bu dogry. Emma bu güne çenli başga bir haýwanyň adyny öz adym bilen çalyşan däldirin. Bu sözleri eşidip hemmesi haýran galypdyrlar. Durna balgy. Elbetde meniň ýaramaz häsiýetlem bar. Meniň Durna bilen bolsa hiç hili garyndaşlygym ýok. Hiç hili meňzeşligim hem ýok. Bu ady maňa adamlaň özleri goýupdyrlar. Näme üçin goýanlaryny özümem bilemok. Olar Durna balgynyň aýdanlaryna haýran galypdyrlar. Olar munuň ýaly ýyrtyjy haýwanyň jaýdar söz aýdaryna garaşmandyrlar. Durna balgynyň hem özi Bu ady goýulmagyna niarazyçylyk bildiripdir. Barybir durna balygynyň özi bu ýagdaýa düşen bolsa-da, ol hem şeýle ederdi. Şondan soň leýlek, ýabanyňaz, garlawaç we ördek durna balygyna goýberipdirler. Soňra bolsa bu ýerden yzyna gaýdypdyrlar. Indi bu meseläni bir adamdan soramakdan başga çäre galmandyr. Eger Bu ady adamlar dakan bolsa, onda onuň sebäni hem şolar bilýändir. Bir salym ýol ýöränlerinden soň derýanyň kenarynda bir adama duşupdyrlar. Onuň özi balykçy eken. Guşlar balykçynyň sebidiniň ýanyna gonupdyrlar. Balykçy bulary görüp, ilk başda aljyrady. Guşlar oňa salam beripdirler. Balykçy bolsa olardan hoşal bolupdyr. Ilki söze Leglek başlapdyr. Salam, eý adam ogly! Siz bu dünýäni dolandyrýan kişilersiňiz. Adam, O näme diýdigiňiz boldy? Bu dünýäniň eýesi hem dolandyryjysy ýeke-täk Alladyr. Hawa, bu aýdýanyňyz dogry, emma siz onuň ýerdäki halypasyňyz. we siz bu dünýä jogapkärçilik edýäňiz. Adam oňa, Ana muny bolýar, menden size kömek gerek bolsa aýdyberiň diýipdir. Leglek, Bolýar diýip jogap beripdir. Onda aýdyberiň. Leglek Ýaban gaza seredip, Seniň sesiň meniňkiden belent çykýar. Şonuň üçin sen düşünersiň. Ýaban gaz bütin bolup geçenlerini düşündiripdir. Balykçy bolsa onuň aýdanlaryny üns berip diňläpdir. Bu atlaryň meňzeşligi olaryň görnüşiniň meňzeşligi sebäplidir. Garlawaç, O nähili meňzeşlik? Durna balygynyň özi näçe ýyrtyç bolsa-da, onuň daş keşbi durnaka meňzeşdir. Birem durna balygynyň aşaky eňegi ýokarkysyndan uzyndyr. Bu hem durnanyň çüňklerine meňzeşdir. Şonuň üçin oňa durna balygy diýilýändir, diýipdir. Ýabanyňa, käbir meňzeşlikler bolany sebäpli nädip ýöne ýere bir haýwanyň adyny dakyp bilýärler? diýipdir. Adam şeýle jogap beripdir. Men hem bilmedim, käwagt adamlar görnüşe alanýandyrlar-da, daş görnüş meňzeşligi bizi ýalňyşdyrmagy mümkin. Siz nähili ýalňyşan bolsaňyz, biz hem käwagt päkize bir ýürek bilen daş keşbi garyşdyrýarys. Bu hem biziň ýalňyşlygymyzdyr. Garlawaç, Ýöne bu gelşiksiz bolýar-a, diýipdir. Emma adamyň elinden geljek zat ýokdy. Ol bu haýwanyň adyny üýtgedip bilenokdy. Guşlar meseläniň anygyna ýetipdi. Emma bu ady üýtgetmäge bolsa olaryň güýji ýetmeýärdi. Guşlar şeýdip ýola gidip barýarkalar bir-birine Görnüşi meňzeş diýip bu jandary meňzeş görmek uly ýalňyşlyk. Bu ýalňyş adamlar etse biz näme etmeli? Guşlar bir-biri bilen hoşlaşan mahal bu wakany beýlekilere gürrüň berjekdiklerini söz beripdirler. Şondan soň durna balygynyň ady öňküligine galypdyr. Emma onuň durna bilen baglanyşygynyň ýokdugy bütin dünýä bellidir.